Cobbyn Cymreig. Heb os. Mae rhaid i mi ddeud, yn y gwartheg, y gwartheg du, Cymreig, gan mae dyne mae fy nheulu fi wedi edrych ar ei ôl a'i dangos yn y sioe um, dad a fy chwaer ar hyd y blynyddoedd. Wel, Gan fod dad i beirniadu hein yn y Sioe Frenhina o'r flwyddyn yn well i fi ddweud nhw, felly y ddafad Gymraeg.
Os da ni'n arddangos, um, mae rhan fwy o'r amser yn mynd fyny'n y stablau efo'r ceffyl. Uh, lot o'r amser yn cael ei dreulio yn stand y ffermwyr ifanc. Os da ni ddim yn danos a mae'n boeth, mae rhan fwy o'r amser yn mynd yn chwilio am gysgod. Uh, Oh, shed gneifio. Dwi'n un o'r bobl yma sy'n mynd rownd y sioe i gyd a dwi'n gytid ar y pnawn dydd iau ar y ffordd adre os oes rhywun yn gofyn o, oh, ar ti weld peth o peth, a dwi heb. Bob man. Fel arfer efo peint o rwle Stockmans neu Pafiliwn y Pony and Cob neu lle bynnag arall. Gorfod bod yn ciwio am shower oer yn pum munud. Shed wartheg.
Dw i stiwardio um, y ddau ddwrnod cynta, i rhoi y gwartheg i fewn yn y shed, a wedyn fi di chief stewards ar y South Devon Breed. A dw i efo nhw ar hyd yr wstos yn edrych ar eu hole nhw, gwneud siw bod nhw'n iawn a rhywbeth maen nhw isio. So lle dw i'n gweld fwyaf ydi shed wartheg. A stocfans fi dweud gwir. Um, blaw, i ddeud y gwir, da ni gwario allan mwyaf um, o'r amser efo'n ffrindiau, mae'n mae gred lle bynnag da ni. Fel rhiant, nes i roed all bod yna ffasiwn beth a ffribi yn y Royal Welsh. Mae'r ffribis gorau yn uh, neuadd fwyd Oh, dwi'n wedi meddwl am hwn. This one freebies, I haven't thought about this. Lot o snacks bach fendigedig i gael o fan o bob math. Eh, Mae'r plant yn dod yn ôl mi nos i'r garafan a mae gen nhw fargian llawn o wahanol bethau. Sgynna i myned cario freebies rownd. Dim syniad, sori. Lwyddiant mwya. Da ni gael ambell i lwyddiant yn yr uh, cylch mawr. Cael cystadlu efo'r fferwyr ifanc yn gysylltiaeth ffensio a yn y tynnu'r haff. Yn sioe uh, mwdlyd anhygoel da, da ni'n drydydd mewn dosbarth da iawn o gesig efo Trofarth Boneddiges. Perswadiad Dad pan o'n i'n tua wyth oed i brynu cwningen i fi yn y Fur and Feather i ddod adre. 1969 pan nes i ennill Ffermwraig y Flwyddyn efo Cyffi Ffermwyr Ifanc a ges i y Prince Charles i roed y gwpan i mi am ennill o. O llwyddiant mwya ma siwr ydi medru roid yr adlen ar garafan i fyny a tynnu'r adlen nol lawr heb gael dyfos bob blwyddyn. Cael bod yn ôl yn y brif gylch gan y wefr o arddangos eto. Wel pobol, ti mond yn gweld unwaith y flwyddyn ar faes y sioe a cael catch up iawn a peint efo nhw.
Cael peint a cyfarfod fy hen ffrindiau a jyst mwynhau fy hun a relacsio.
Ond yn fwy na hynna, y gwmnïaeth o ffrindia 'dan ni mond yn gweld unwaith y flwyddyn 'w'rach dwywaith y flwyddyn a ma' hynny ma' hynny'n sbesial ag dwi me'wl bo' pawb yn edrych ymlaen am hynny.
Wel ma'r sioe nesa yn fod yn unigryw iawn oherwydd fy ni heb ga'l sioe ers tair blynedd a dwi'n gwbo neith tîm Clwyd neud yn siŵr ei fod yn sioe hwyliog a bythgofiadwy. Bod ni fel Clwyd wedi bod yn host county am jyst i dair blynedd. Yym, oedden ni fod yn dwy, uh, 2020, 21 a dyma 2022 fydd sioe Clwyd a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn amdani.
Pan ddaw y sioe a Clwyd yn noddi, dwi'n edrych ymlaen i fedru helpio a stiwardio a gwneud beth bynnag sydd rhaid i wneud i'n sioe i'w chofio.